yi míeva afia tɔgbi kadzaho etowoe zɔ na mi eye medi be maze mɔnukpɔkpɔ ya ada akpe manya gblɔ nɛ be wonu ŋgɔ kple eƒe fiawo elɔ xɔ zãya na mi azãya míeɖunɛ eƒe sia ƒe me Gake Romie tsã na edu ya me woɖu ge le tso aŋlɔ ŋta blatɔ vɔ adã me. Yi tae le iƒe dzeadoname ƒe enyagbɔgblɔ mea wobe azãya yewoɖui abe eƒe bla etɔ e eƒe blatɔ vɔ tɔ eya va yi. Ke efia be.

Emɔ gã yi ke to aŋlɔ aviɔlinyigba tso wo me tso Gaza va yi do ɖe ha ƒe dzi. Emɔ kpla ale gbegbe. Emɔ va trɔ zu vudo ale be ne ne mènya o ne ege ɖe emea, wò kukua ye ke woakɔ ayi toe. Ke dumeviwo woti kpɔ be yewoalɔ blɔ gake ŋugble dede ayi dzi be ao ema viɖe aɖeke manɔ eme o. Ke boŋ ɔ, ame ŋtɔ́ yɔ eƒe akplekpe va kple kɔ, eye ame ŋtɔ́e tsɔ eƒe agba ɖɔ klota wodana ɖe ta nɛ. Le susu ma ta dumeviwo woɖo ŋku edzi be mía dzilawo, mía tɔgbuiwoa, anyi ye wotsɔ kple ta ekɔ dze mɔdodo gɔmee hafi. Gɔvemɛnt aɖo dukplɔla exɔ si ɖe me kple mɔdodoa. Le susu ma ta, dumeviwo ɖoe wo ɖokui dzi be yewoa yewoadze yewoƒe ŋutetewɔwɔ gɔ̃ hã. Ne Mawu li ne yewoa, du dukɔ ade asi me ne yewo. Enumake edu gadzɔdzɔ dze gɔme. Edu kevi ƒe gadzɔdzɔ ŋui aɖeke mele mía si o gake.

Ado ke ɖe ŋu ne yewo, egɔmee nye be woƒe dɔdeasie nye ma. Le susu ma ta, enumake to dukɔkplɔla teƒenɔla yi ke le xexea ŋutɔ me dzia wova ƒo dɔ be dumeviwo, afia miewoe se ɖɔa, enyo yewoaxɔ lɔ na mi.

Ye domeviwo wo ƒe adodohehe le amebubunya mea megale afɔ dzi o. Le nyawo nyateƒe mea, le tɔgbuitɔgbuiwo ŋɔlie nenye be woyɔ wò ɖe fia gbɔ, èzɔzɔ ge bɔkɔ ayi. Egbe yi ke le fia sie wɔ na wò. Gake nuye ŋutilã do ŋunyitsɔkoemiɔmi do ŋutilã abe fiawo ene. Ŋue ŋutilã do le nye du fia tɔgbi kaka hlodzra va se enelia ƒe ŋɔtsi te, eye meheʒi kpui kpoo be ɣeyiɣi nyuitɔ ego dze ge, mahi ɖe go ne do gboŋglawo katã, ye míakpe de míaƒe kevi me hafi ahazɔ ɖe ŋgɔgbe ku ɖe edɔwɔwɔ tso ŋuti ye, enye be,

Gake nu yi teƒe kpɔm míele egbea ye nye be efia ate ŋu ayo dumevi eye ne enya yi ke wogblɔ nɛ meso to nɛ o, wòakpɔ kpo ɖe asi, ano ka le hawo dzi abe eyina akɔ ŋe ɖe efia ŋu vɔ ene. Nyi, nyitsɔ ɖeka mede mede kɔsiɖa ɖeka haɖe ke o. Ekpɔ ɖe ele nye aƒeme fia. Eyi ke wòdzɔ nenema. Wonɔ ha dzim ale be kpɔ le wo si ŋu kekeake kaka wova ɖo tɔgbui ƒe agbo ŋu. Wohae ɖe keke ge ɖe aƒea me. Ame tsitsi aɖe gblɔ ɖo wo be, Xevi so detu metsɔ kpo legba kɔme da nam. Enumake woɖiɖi kpoɔ ale be eyi woge ɖe aƒea mea, awo ŋku na mi tɔgbuiwo be, Dumeviwo ke ahɔ̃ da fiam, ye ne ekpɔ wo le Kpɔtɔɔ, naa xɔse be woŋu lã ge vɔ wogava bɔbɔ eblibo anyigba be tɔgbi yewonye ŋkee do yewo o. Enye nu yi ke to ŋku ale gbegbe. Enya ɖewo nye be ahɔdada le mía dome egbea ye aŋlɔfianyigba fia yiwo ke edo ŋuti la le ƒe vaɣi me. Dufia tɔgbi Kajavɔ Draba Senelia kple etefiawo tɔgbi Tetedjekpɔ evelia,

Enyawo nyateƒea nyemebe ge egbea o. Egɔme nye be enu menɔ bi me abie kuna o. Edze be wòadze go, ye edɔ yi ke lia míawɔ tso eŋu. Eƒe aʋatata megata ŋu keŋ ne aŋɔ dukɔ le ŋkuwo me egbea be nɔnɔme vlo ya nenye be míeɖua zã vɔ ye wògadzii ma. Ke Mexɔxɔ ge ɖe nyateƒe ale be nue nye fianyanya madri ɖe go le aŋlɔ dukɔe a me. Menya be miele megbe nam. Madre me na mi dumeviwo be Besala aƒe si aƒe me. Gake menye be menye be ɣeyiɣi sia ɣeyiɣi wodɔ ame ɖokui ɖe dzi o. Aŋlɔ ma ekɔe mienye nye tɔkɔtɔ lia. Ye tɔgbi srɔe be enugbegblẽ wɔlawo, enu vlo wɔlawo katã, domenyinyi aɖeke meli na wo le aŋlɔ dukɔ ƒe ketsinɔna aɖeke me o. Teƒe yi ke woɖo ɖi na wo le aŋlɔ ma nye tɔkɔtɔ lia. Gake tsitsiawo yi ŋkuwo ʋuʋum ʋu kekekekaa mi va kpɔe be, alo tsitsiawo va kpɔe be, ao, kɔnu ma netsrɔ. Mi ƒo nyi na kɔ ɖe dzi. Wò ŋue va xɔ ɖe teƒea eye kpɔ mi le egba. Le nyawo nyateƒe me enye dzidzɔ nam abe du fia ne be Mawu yra eyi ke wòŋlo ɖe ŋu be be mava ɖu fia. Ame yiwo katã aɖu fia akpe ɖe ŋunye le dua ƒe ŋgɔgbe yi nyawo ma ekɔ wo katã kpe ɖe ŋu na ye nye du gboŋgla yiwo ke nye nye tatɔwo hã miwo hã mieli afi meva ɖu fia. Tɔgbi akanuwo le afi ma godzi. Tɔgbi axɔliwo le afi ma godzi. Tɔgbi tetedzekpewo le afi ma godzi. Tɔgbui salu etɔ̃lia ele afi ma godzi. Tɔgbui Avuada kple kplɔ̃ kpɔtɔewo katã. Enye nye ɖoɖo be Mawu dɔ shi nɔ shi me kple fiawo, eye míakpɔ aŋlɔ fianyigba ƒe ŋgɔgbeɣi kple aŋlɔ dukɔ katã ƒe ŋgɔgbeɣi. Gake dumevi ku gbegblẽ aɖewo, woƒe agbenɔmegbe abe woawoe nye fia ene. Medi be matɔ ɖe afia godzi, eye maka atam be agbenɔnɔm ane tɔ le aŋlɔ si anyigba dukɔ me, eye netɔ le aŋlɔ dukɔ katã me. Ne lã ɖe gbegblẽ ge etagbɔe wògblẽ natsonae. Nyitsɔla míese ŋu hɛhɛhɛ be eɖe dzɔ le aŋlɔ gã, gake to tɔgbuiwo ƒe amenuveve ma, Ewɔ abe eŋu fa alo ŋu fafa. Eye madi be ŋu fafa ma neɖe tsi de du ɖe fia aɖe. Fia aɖeke mefa o. Gake megadi be maƒo ta be aŋlɔ Fiaɖenyigba dukɔ, dukɔ fafawo míenye, nuteƒewɔlawo míenye, kesinɔnuwo le nya si míeɖena ɖe go, dɔwɔna kple bubuawo, eŋuƒoƒowo, hadzidziwo. Míaƒe dɔwɔwɔga enye tɔsisi, edzrere, avɔlɔlɔ. Nenye be miakpɔea eye míeƒo ƒoƒu ɖe afi sia godzia, kete meɖi naneke o. Kete ɖe, kete geɖe kloe enye mía ŋutɔwo míaƒe agbame ketewo. Nu yi ke ɖu ge mía la agba, kana mí kple wò kple nɔviawoa womewɔ womewɔ ŋutsidɔ tso du bubu aɖeke kɔ va ŋlɔ fiaɖenyigba o. Enya ŋlɔ fiaɖenyigba ŋutɔ ƒe asi ŋudɔ. Ne miasi de gagba ma, mía ŋutɔwo míaƒe asi fi ŋudɔ abe tɔmelãwo ene, ewɔ ɖu ge mía la fia dzo. Madi be kuxi kae anye kuxi ne aŋlɔ dukɔ katã eye aŋlɔ fiaɖenyigba hã le ema. Enye be míaƒe edzeɖeɖe kple tɔsisi kple avɔlɔlɔ kple bubuawo, edzedzem abe asi gogoe aɖeke mele wo si o. Le susu ma ta, ɛɛ, edɔɖolawo kple agbonuglãwo medi be maɖi ɖe go be, Míatie kpɔ, eye míade ŋugble le míaƒe kesinɔnuiwo ŋu. Aleke ke míawɔ ade asixɔxɔ wo ŋuɔ? Míawɔe ale be aŋlɔ dukɔ nayi ŋgɔgbe. Dukɔ be míegaɖo azã ma ete, eye eƒe yi ke gbɔna ma, míegadzuɔ katã kpem. Míega duɔ kata kpem, míega aŋlɔ dukɔ kata kpem ɖe azã ma nu, eye míega nɔvi nɔviwo ƒe alɔdodowo biam be woadɔlɔ mí ade ga azã ma me na mí, eyi ke míewɔ ɖoɖo ɖe eŋu be woadze edzi. Ega kevi yi ke me míade ga ego dze ke aŋlɔ dukɔ kata nakpɔ, ego dze ke xexea kata nakpɔ be amesiame yi ke lɔ̃ faa. Be yeade ga ke vi me na mi, ne nane wɔ Naama, wòade ga ke vi me na mi. Dzimenɔla bubutɔ tɔgbuiwo. Nɔvia wu godo eva kpea eɖe lɔlɔ̃ ƒe dzesie fia, eɖe ɖekawɔwɔ ƒe dzesie fia, yi ke ɖi fia be nenye be ɖekawɔwɔ meliea, Eya madze edzi o. Nenye be ŋutifafa melie ɔ, eya madze edzi o. Nenye be ame nyuiwo gɔmesese melie ɔ, eya madze edzi o. Le susu ma ta, nenye be le míaƒe azãa ɖuɖu me, afɔ ɖoɖo ame dzi aɖe yi eyi dzi yi ke anye agɔdzedze na mí abe aŋlɔ fianyigba dukɔ ene, yi ke anye agɔdzedze na mí abe aŋlɔ fianyigba ƒe du edumefiawo ene, yi ke anye agɔdzedze na mí abe ame ɖe, mía dome ame ɖeka ɖe enea? Ke medo ŋu ɖa be míetie kpɔ míawɔ tsɔtsɔke ŋutsidɔ be ŋutifafa yi ke ƒe dzesi yi ke míeɖe fia le afia ɣeyiɣia nayi edzi ado ŋuti na na mí abe dukɔwo ene. Akpe na mí, mí katã míawɔe sɔ.